Iẓuran yefren. Azul azul fell-awen, azul fell-akent. Ar iẓuran yefren. Ttmenniɣ aql-aken akken tebɣam. Ihi, am akka twalam tadwilt-agi, semmaɣ-as iẓuran yefren. Ayɣer? D acu-ten iẓuran-agi yefran? Iẓuran-agi yefran d imeslayen, d awal n teqbaylit-nneɣ i imeḍlen acḥal ayagi. S kra imnekcem ara d-yawḍen ar tmurt-nneɣ, ad yernu ad yemḍel imeslayen-nneɣ. Ihi nekkini bɣiɣ ad ɛerḍeɣ akken zemreɣ ad ten-id-skefleɣ akkenni ad gmun imeslayen n teqbaylit-nneɣ. Ihi, am akka twalam, atan bdiɣ-d si tfekka n umdan. Meḥsub imeslayen akk n tfekka n umdan ad d-ɛeddiɣ fell-asen yiwen yiwen, ad ɛerḍeɣ ad d-sfehmeɣ iẓuran-nsen. Uqbel ad ruḥeɣ ɣer leqdic-agi, Ad d-fkeɣ kra ibudduyen. Abuddu-inu amezwaru i yemma, i tyemmatin-nneɣ arkelli. D nutni i yesseḥbibiren ɣef teqbaylit-nneɣ. Lukan ačči d nutni, tili ahan ass-agi ur d-nettaf ara ayagi i d-yeggran deg-s. Abuddu-inu wis sin, i s kra n wagad izemren ad ɛawnen, izemren ad d-fken afus d tallelt i teqbaylit. Amḥal-a ugin ad sendhen iman-nsen. D acu ur tettraǧum akka? Kul yiwen deg-neɣ yezmer ad d-yefk abrun amecṭuḥ akken ad nɛawen taqbaylit-nneɣ. Abuddu-inu eh, nniḍen, ur tettuɣ ara wagad akk iqedcen u mazal aqeddcen. Akkenni Ad d-nekkes taqbaylit si ṭṭlam anda tella, acḥal ayagi n leqrun. Ihi ayagi s usekcem-ines ar iẓeḍwan n tmetti. S wadda-agi am akka tettwalim uriɣ-d s tefransist, ugaden fhem ara zemren ad ɣren s wadda-agi. Ihi nniɣ-as di tezwart-inu, nniɣ-as, steqsayeɣ d yiman-iw, qqareɣ-as amek akka tutlayin timaziɣin ttɛewwiqent acḥal-agi s kra imnekcamen i d-iwwḍen ar tmurt-nneɣ seg umezwaru ar uneggaru. Nniɣ-as daɣenni, ayɣer waggadagi i d-ikecmen akkagini, wa deffir wa, ssuddusen, ssexdamen tiḥila timeqqranin, tixidas timeqqranin, akkenni ad rẓen taqbaylit-nneɣ. Mḥala taqbaylit-nneɣ mazal-itt tedder ar ass-a n wussan. Ayen deg wakk-nni eh, ad tt-nger, neɣ ma ulac maḍi ad tekcem di tutlayin-agi i d-ikecmen akadimik iberraniyen, taqbaylit tessen amek txeddem. Tmessel imeslayen-agi iberraniyen ttuɣalen kecmen deg iḍrisen n teqbaylit, di les registres-ines. Tikkelt niḍen tajmilt tameqraḥat i temɣarin ma d nefti i ibedden akkenni taqbaylit ma ad teqqim i lebda. Ihi seqsayeɣ ansi i d-yekka wanect-agi tezmert yecban tagi i teqbaylit ma. ɣurwat ad tettu. Neẓra belli yal ma arraw-is ttmeslayen-tt taqbaylit ad tesɛu iẓuran d ilqayanen mliḥ. Ihi d ayagi i ilaq ad nexdem, ilaq ad nemmeslay i warraw-nneɣ ad ẓren acu ara iḍerrun deg-neɣ. Iswi n leqdic-agi i wen-d-heggaɣ akka ginni, ačči akkenni ad nadiɣ akniwen neɣ les synonymes imeslayen. Bɣiɣ ad d-afeɣ iẓuran imeslayen-nneɣ, axaṭer ẓriɣ belli yal ameslay n teqbaylit yesɛa iẓuran deg wakal-agi-nneɣ. Ihi d ayagi bɣiɣ ad d-skefleɣ. akken ad nẓer belli taqbaylit-nneɣ deg wakal-agi i d-nɣiɣ nekkni d arraw-is. Ihi imi semmaɣ i leqdic-agi neɣ i unadi-agi i zemreɣ ad d-iniɣ d anadi axaṭer d lḥaǧa i ilaq ad tt-tnadiḍ ur tettafeḍ ara kan akka deg ẓẓwan n tmetti ma ulac win ara ak-d-yinin leḥwayeǧ d keččini ara ixemmen ad txemmeḍ ad d-temmektiḍ amek ttɛiceɣ zik-nni, acu tselleḍ a temɣarin-nneɣ? Igmi semmaɣ i unadi-agi iẓuran yetran. Ihi am akka wen-d-nniɣ ad d-bduɣ ad d-ɣzeɣ eh, imeslayen tefka eh, n umdan, am akka tettwalim a Nuḥ seg uqerru, alamma

Amḥal anta yessexdam imeslayen i d-yekkan-as nniḍen, surfet-iyi d Malit twalfeḍ ma taɣ tennumi d lḥaǧa yewɛer ad tekkes kan akkagi. Ad nettaɛraḍ ad neḥfeḍ, ad nettaɛraḍ ad nelmed imeslayen agi nneɣ imaynuten. Ihi ad ken-ǧǧeɣ di talwit ar tikkelt nniḍen. Swadda yagi ahan ad aruɣ alya ar tektabt i d-yettmeslayen akk ɣef imeslayen-agi i yellan akka di Amazon. Win yebɣan ad t-id-yaɣ ur ɣlay ara, yettsefham-d ugar n wayagi i d-nniɣ akka yerna daɣenni yessegzu-yi-d s tutlayt tafransist. Ihi ar tikkelt nniḍen qqimet di talwit, ssarameɣ tesɛeddam-d yid-i kra n ddqayeq yelhan. Ar tufat.